Croeso cynnes iawn i chi i Lleisia Lleol, podlediad Prosiect Llwyddo'n Lleol. Ffion Emyr ydw i a mae'n bleser cael eich arwain chi drwy'r podlediad yma sy'n dathlu lleisia lleol a llwyddiant lleol. Efo cefnogaeth gan Raglen Arfor ac ysbrydoliaeth Prosiect Llwyddo'n Lleol, 'da ni yma i ddangos bod cyfleoedd cyffrous a dyfodol bywiog yn aros amdana chi yma yng Ngorllewin Cymru. Wan yn ystod y gyfres, mi fydda ni yn cwrdd â phobl ysbrydoledig sy'n profi bod ffynnu yn ein cymunedau cynhenid ni yn bosib. O entrepreneurs i arloeswyr, mae gennyn nhw i gyd i stori i'w rhannu, A mae'n fraint cael bod yma i'w hadrodd nhw. Rŵan ta, felly, os deuddwch yn ôl, gwrandewch, a gadwch i ni ddarganfod beth sydd yn bosib yma yn Arfor. Heddiw 'ma, 'da ni yn mynd i gael pennod bach, uh, sydd yn mynd i herio'r gred gyffredin bo dim byd i wneud yn ardal Arfor, sef siroedd Sir Gâr, Ceredigion, Gwynedd a Môn a 'dyn ni'n cael deud croeso mowr i'n gwesteion ni, yy Gwen Owen a Steff Rees, 'dach chi'n iawn? Haia. Helo, diolch.
Iawn diolch, croeso ata ni. Yy felly'r linell yna dwi newydd 'i ddeud, 'dan ni'm yn licio'r linell yna na, 'sa'm byd i neud yn Arfor. Na. Mae pawb 'di deud o erioed. Ia. Jyst ia, c- tyfu fyny efo clwad yr ga- 'tha brawddeg yna tra thag. Ia, na.
Felly, y ddau ohona chi, mae'r ddau ohonoch chi'n ofnadwy o weithgar yn ych cymunedau chi. Ti yn Sir Fôn, Gwen, a chditha yn Steff. So Steff, duda chdi bach wrtha ni am yr holl waith wyt ti'n ei wneud, achos dwi'n gwybod bod o'n restr hirfaith a sgenna ni ddim drwy dydd. Na, falle bydd angen uh, rifyn bach yn hirach. Ond, ie, um, yeah, wel, neu lot o bethau gwahanol o uh, trefnu gigs, uh, trefnu teithio cerdded, um, dwi'n wedi trefnu ambell i wyl, yn cyd trefnu ambell i wyl. Um, Ie, yeah, a fi'n gweithio mentor iaith leol hefyd, felly mwyn hwnna'n helpu. Ie, yeah, ie. Yeah. A be amdano chdi, Gwen? Wel, ers y flwyddyn fi wedi bod yn redag Môn Girls Run, clwb redag cymdeithasol, emphasis ar y cymdeithasol. Pwysig. Pwysig iawn. I ferched yn Sir Fôn fatha 'dyn ni 'di stretchio i Gwynedd rwan 'fyd so Ie mae'n bril a dwi 'di ddechra fatha neud more girls events so gweithio efo chwyddo lleol 'dan ni'n dechre neud events ma' gynnon ni un wsos yma. Ie. A trio meddwl be' arall dwi'n neud fi'n dysgu. Ie brysur jys ie digon o petha jys neud gymaint o ffrindia jys ga'l pobol at ei gilydd i gyfarfod pobol newydd mewn ffor hwylus a... Ie. ...rili rela- jys relaxed. Ie. Dim pwysa. Pam nes di fynd ati i gychwyn y grŵp ta? So nes i ddechra redeg ha blwyddyn dwytha, o'n i'n redeg ar ben fy hun, dim yn gwbo bo neb arall yn redeg, o'n i jyst kind of ca'l digon o redeg ar ben fy hun erbyn dolig. Ie. So nes i dechra, d'you know what, ma' 'na gymaint o fatha clybiau mowr yn y fatha Manceinion, Lerpwl a bob dim, does 'na dim byd yma. Dwi isio rwbath rili relaxed, enjoio. a jyst cael allan a yn yr awyr iach, so o'n i fatha reit, mam fatha go on, dechrau un dy hun, amdan ni, so tua'r noson gynta' o' 'na fatha wyth ohonon ni ag odd o'n odd o'n lysh. Ie. A 'dyn ni jyst 'di tyfu ers hynna. Ma' gynno ni fatha cymdeithas mor neis mor cefnogol. Ie ma' nw'n ma'r genod i gyd yn ffab ma' nw'n brill. Ie. Da. A 'dyn ni angan diolch i mam 'lly. Yndan ie.
Hi. Wendy bach fatha. Mae'n she she gave me the push 'de. O'dd 'i fatha amdani go on run. Ie on' ma' angan y push 'na weithia' does? Mae hi'n social member so ma' hi'n dod i'r events a'r petha bach fel 'na. Da dwi licio hynny social member be' 'di hynny dim rhedag jyst dod am... Dim redag jyst social dod yn ddiod ar ôl o. Na fo i hynny.
Gei di wel- gei croeso i hynna 'de. Ie na da. A be' amdanach chdi Steff be' n- ti 'di bod yn roid y hwb a'r push 'na i chdi? i fynd ati. Dwi'n gwybod bod rhan o'n efo'n rhan o dy swydd di. Mm. Ond, tywed, mae gen ti restr o bethau eraill ti'n neud yn damser dy hun, so... Ie. Yeah. Um, tywed, o ran... Um, Wel, yn amlwg llwyddo'n lleol wedi helpu a arfor. Diolch, uh, diolch i'r drefen. Ie, um, yeah, fi'n credu falle o ran y gigs, fi'n cofio um, o'n i arfer mynd... O'n i'n o'n i bach yn nuts am ryw gyfnod bach, a probably na reswm mae David Tinnitus nawr i ryw raddau, ond dwi'n cofio fel ar ryw benwthnos fel Gwyl y Banc mis Awst, byddwn ni'n mynd i rhywbeth fel Gwyl Crig Mawr yn Aberteifi ar y dydd Sadwn, y nos Sadwn, a wedyn byddwn ni'n mynd lan i Ynys Môn i uh, Gwyl Copr Amlwch gyfer y nos Sul. So o'n i'n mynd i'r pethau yma, wedyn o'n i'n meddwl, Ie ond sdim lot o pethe fel hyn i ga'l nôl yn Aberystwyth. Hmm. Neu Ceredigion er o'n i wedi bod yr un yn Aberteifi o noson cyn. Ond o'n i jyst yn meddwl wel beth am dechrau trefnu pethe yn ardal fi a jyst yn trio bod yn berson positif a meddwl fel wel faint mor galed y gallai fe fod. So yeah. a dechrau gigs contra'r gwaelod allan o hynny wedyn a rhai blynydde yn ddiweddarach, yep, mae Tinnitus da fi, ond hefyd wedi trefnu dros 20 o gigs. So, so a bydd 2025 yn flwyddyn o fwy o gigs, gobeithio. A twod, dros yr holl flynyddoedd ti 'di bod wrthi yn brysur, twod, odd, nes i sôn chdi bach am yr ysbrydoliaeth wt ti 'di ga'l, ond ti 'di bod wrthi efo ryw glybiau erill, dwi wedi, dwi'n iawn i ddeud bod gen ti glwb cerad? Ie, yym, felly, ie, ar gered, felly, Yn ystod cyfnod clo, nes i ddechrau darganfod y llefydd yma yn y bryniau tu allan Aberystwyth, o'n i yn rhannu lluniau ar Instagram neu ar Facebook, timod, a pobl yn gweud, o, ble mae hwnna, Steff, so wedi bod fyna, a nes i meddwl, wel, oce, okay, mae'r teithio yma'n gret, pobl ddim wedi bod yna, beth am ddechrau clwb? A wedyn, mm. ie, yeah, taith gyntaf, dath rhyw, mae'n cofio, 20, 25 o bobl, a oedd hwnna sydd wedi rhoi, os ti'n gweld pobl yn dod i rhywbeth wedyn, mae'n rhoi rhyw hyder i ti wedyn neu i wneud un arall. Um, a ie, yeah, diolch um, to, beth sy'n rhan o uh, cynllun um, llwyddo'n lleol a ges i bach o arian i wneud cwrs hyfforddiant, i treol uwch sgilio yn y maes, wneud cwrs hyfforddiant, cael fwy o hyder, wneud mm. uh, cwrs cymorth cyntaf ac yn y blaen. Felly, ie, um, yeah, a mynd yn gret. A Ie, dal i fynd, bob mis. Da, da.
A be amdana chdi? Achos dwi'n gwybod, so nes i sôn o fanna wan, oeddach chdi'n arfer nyrsio, wedyn rwan ti'n dysgu, so lle ti'n cael yr holl amser na i i jyglo bob dim, a pam mynd o nyrsio i ddysgu? Wel... Mynd o'r ffrymban i'r tân, byddwn i'n dweud nôl gartre. I fod yn, ma' 'na fatha dau lefel hollol wahanol o stress i fod yn onest, ond fatha dau lefel, a dwi'n ffeindio fatha yn fatha yr ochr cymdeithasol 'ma, mae jyst yn cymryd meddwl fi oddi wrtho fo. Mae jyst yn rili fatha i fel iechyd meddwl mwy na'm byd. Ie. Dim bo' fi'n stryglo efo fo ond mae rili yn helpu fo. Hmm. So mae kinda jyst cadw'r balans yn neis. Ie. Da, da. Ond ie I love it so ma'r ochor fatha rhedag yn rili helpu. Os dwi'm my- dwi'm mynd am run dwi'n gallu ddeu bo' fi mynd i fynd. Hmm. Fatha yn ysgol dwi fatha reit actually dwi angen redeg heno fatha I need it. A wedyn jyst yr ochor efo'r genod dwi jyst Ie, maen maen nhw mor neis. Maen jyst... Ti'm yn teimlo ta bo' chdi yn redag tra ti'n redag efo nhw. Maen mor cymdeithasol. Mm. Dwi'n meddwl bo' pan ti'n dod i mewn i ddiwedd dy ugeiniau, dechra dy dri degau, dwi'n meddwl bo' trio ffeindio grŵp newydd o ffrindiau, os ti'n symud nôl adra, neu trio cymdeithasu efo pobl, ma' ma'n gallu bod reit tricky dydi? Ma'r fatha trio neud ffrindia, achos dwi'n 27 wan, a trio neud ffrindia newydd, Ti- dwi'm isio cymyd cross 'tha person od. Ti fatha o so lle ti'n dod o? Ti fatha fatha t'mo' relationship rili wierd lle ma' rhywun isio siarad efo chdi a 'dyn nw'm isio siarad so dwi itha reit sud sud fedra i neud i pobol actually neu' ffrindia heb yr awkward stage 'na. A ma' redag jyst yn ga'l gwarad ohono o'r 'tha awkward darna i gyd. Ie o'n i'n neud yr un peth ond yym fi 'di dechre yy tudalen ar Instagram ers bron a bod blwyddyn nawr yy Crwydryn y Gorllewin. O. Neu at West Wales Wanderer yn credu ni we, yeah. eto plug arall. Um, ond, um, yeah, dwi'n mynd lico rydeg, really, fes yn cael shin splint o beth. So nes ni ddechrau y clwb brecwast. Nice, a ni'n cwrdd bob, yeah.
bob di Gwener yn ddoi fel brunchy spot cool yn dre. Yeah, Medina cool. neu y Gornel. Yeah. yeah. Mae'n really good, cool. Ond eto, just fel, tod, wedi cyrraedd y pwynt 'na ble fydd ddim yn 21 ragor. Mm. A ti'n jyst eisiau fel cwrdd â pobl newydd, a ti'n fi'n gwybod bod yn her i lot o bobl falle ifanc, maen nhw wedi graddio, maen nhw'n symud nôl, falle maen nhw'n mynd nôl i fyw yn rhywle fel Aberystwyth, neu mm. falle trefi tebyg na dal o ddeirall y Gymru, meddwl, o, sy'n byd i gael fan hyn, wedyn maen nhw'n symud i ffwrdd i rhywle arall. Ond yeah. fi'n sy'n trio meddwl, wel, beth os ni jyst yn dechrau'r pethau yma falle sy'n gael yn Caerdydd. Taw, fi'n gwybod mae fel y run clubs yeah. mae gael yn, yn llefydd eraill. Yeah. Taw, mae'n yn Aberystwyth yn boblogaidd iawn. Taw. Mae'n bwysig bod y pethau mae gael. Taw, a trial yeah. cael y bywyd dinesig na, ond yn y trefi bach yma. Yeah. Mm, a falle yn trefi hefyd. Taw. Yeah. Ond, um, ie, yeah, yn cymryd yn bwysig Dwi wedi bod yn trefnu i'r genod, dwi wedi neud gymnastics, cleimio, dwi wedi mynd fyny myddyn, mynydd hefo mam Sinead yn Wales, nathon n'w mynd â ni am dro. Reit. Be' arall dwi 'di neud? Dwi 'di neud loads, loads o pethe gwahanol so jyst Da. ga'l y genod allan o comfort zone n'w a... Ie ie. ...enjoio fo. T'o' ma' fe'n neis ca'l fwy o bobol fel ifancach yn dod i'r pethe 'ma fi'n meddwl bod 'na gred ymysg rhai, fel bod lot o'r pethe sy gael yn lleol, do, jyst fel pobl hen sy'n mynd, a mae pobl falle oedran ni ddim yn mynd, a nhw fel, o na, dim ond pobl hen. Do, fi'n rhedeg grŵp iwcaleli hefyd, t'mod, iwcadwli, sy'n llwyddiannus, fel 30, 35 o bobl yn dod bob nos Lun i i ddysgu'r iwcaleli a canu caneuon Cymraeg, a ni'n cael ambell gig a stwff fel 'na, t'mo'. Yym, ond, ie, t'mod, byddwn neis cael fwy o bobl tywed, yn ei geiniau 30 yn dod y pethau yma. Tywed, rhywun pethau gigs, fi'n edrych rownd weithiau. Tywed, mae'r arlwy yn gret, ond fel pobl sy'n oh, sy'n stuck yn y tŷ neu yn cwyno gatre, fel o, sy'n byd i gael fan hyn, yeah. fi moyn mynd i Cyrdydd, tywed. Yeah fi'n fed up weithiau, to, fi'n sgwennu can am y peth pawb di mynd i Gaerdydd, to, fi'n cofio fel amser o'n i um, newydd Wnes i'r Brifysgol yn Aberystwyth graddio, o'n nhw ffrindiau prifysgol yn raddol bach yn symud i Gaerdydd i gyd, o'n nhw rhain oedd yn dod nôl i Aberystwyth yn gweud, o, oh, heia, beth ti'n neud te? O, oh, fi sy'n symud i Gaerdydd fel wythnos nesa, o'n nhw fel, os rhywun yn aros yma? Mae cael gwaith, wrth gwrs, yn bwysig, os mae, wel, mae rhaid cael arian i fyw yno, ond mae hefyd mae angen bywyd cymdeithasol, a na'r un reswm, tod, mae swyddi gret i gael yn t'o' y trefi mawr sy gyda ni yn yy Arfor, Caernarfon, Aberystwyth, Gyfyrddin, le bynnag rili yfe? Ond jyst fel, ma' angen y bywyd cymdeithasol 'na hefyd. A sut ti'n teimlo ma'r iaith yn clymu mewn i hynna ta? T'od, achos t'od, ma'n rhan ohonan ni, diwylliant yy yn yr ardal yma. So, t'od, wrth lunio gweithgaredda, A chyfleoedd, pa mor bwysig ydy'r iaith yng Nghlwm ei huna ta? Wel dwi 'di ga'l lot o genod 'tha joinio so ma' gynno fi rei sy efo partneriaid yn y yn y RAF so a Sir Fôn a ma' nw'n Sysnag ti symud o Lloegyr a ma' nw'n dysgu Cymraeg jyst dod i redeg efo ni. So fatha ma' rei 'di dod a meddwl oh my God ma' powb yn Cymraeg. T'od na actually nawn ni siarad Sysnag efo chdi ond hefyd newn ni ddysgu bach o Cymraeg a... Ie ie. ...nesh i actually i un o ffrindia fi mae'n mae'n lyfli mae eisiau penblwydd i, eisiau ti gael cardyn penblwydd hapus yn Cymraeg, oedd hi mor hapus efo fo. Oh. My god, oedd cadwyd Welsh yn eitha, ie, yeah, ie, yeah, oedd hi'n gret, a ti efo adra i ddangos i mam a bob yeah. dim. So mae'n neud, ma neud gwahaniaeth gael yr dwy iaith yna. Yeah. Definitely. Yeah. yeah. Ac yn bendant, mewn clybiau fel yna, yeah. os ydy o'n ddwy, ddwyieithog, bo y bobl sydd eisiau dysgu Cymraeg, mae rhywle iddyn nhw gael yeah. ymarfer eu Cymraeg yeah. a clywed o. Definitely. Uh, ynddi. A dyn ni'n sôn amdano cyrsus efo chi, chi'n gwneud hefo'r Cymraeg i dysgu, so mm. mae reid wedi dechrau ar y cwrsio bob ddim. Ie, yeah, yeah, mae'n gret. A'n amlwg i chdi mae'n bwysig, achos yeah. Wel, ti'n ti canu a ti'n ti fo band, so yeah. mae hwnna'n um, rhan mowr o dy fywyd i fyd. Ie, yeah, um, tod, jyst yn dod mewn, trio neu'n siŵr bod y Gymraeg yn dod mewn i popeth mewn rhyw ffordd neu gilydd, boed e, t'mo', y pethe fe'n trefnu 'da gwaith, yym, t'mo', ma' pethe fel i'w gedwli, yy, ma'r teithie cerdded, t'mo', rhan o hwnna yw um, creu cyfle i bobl sy'n dysgu Cymraeg i ymarfer i Cymraeg nhw, um, a trio creu bywyd ble maen nhw'n gallu cwrdd â siaradwyr fwy rhugl yn y gymuned pawb, dod â pawb at ei gilydd, reit trwyddo to, i rhywbeth fel um, uh, busnes uh, crwydr yn y gorllewin, tod, um, trio dod mewn ar Gymraeg trwy rannu cerddoriaeth Cymraeg, treol rannu'r Gymraeg fwy i gynulleidfa di-Gymraeg sy'n dilyn yeah. tudalennau tymod, fel foodie a pethau fel un yn Saesneg, ond treol cael gogwydd tyn bach fwy Cymraeg iddo, achos, well, it's West Wales, isn't it, you know? Yeah. Cymraeg ni siarad yn West Wales yfe, t'mod? So mae'n so, ma bwysig bod nhw'n bod nhw'n cael bach o hwnna, t'mod? Ie. Yeah. Ond mae'r ddau o'ch chi'n ei gymaint o waith yn eich ardaloedd a dyn ni yn ofnadwy o ddiolchgar am hynny. Felly, um, Yn be...
bod yn yr orsedd? Wel, ddim cweit, ti'n cweit yna eto. Uh, felly, be fysa chi licio weld yn y blynyddoedd i ddod? Tod, be sy'n nesa i chdi, Gwen? Dwi isio jyst y grŵp tyfu. Mwy o ferched o bob oed, bob ability. Os 'dach chi'n redag ne' beidio jyst dewch i ymuno â ni. Ie. Neu ffrindia newydd. Bach o awyr iach, bach o walk os 'dach chi isio, 'dach chi'm yn gor'o' cerddad o. A jyst enjoio. A be' arall 'sech chdi licio gweld yn dy ardal di yy dros y blynyddoedd nesa? Mwy o weithgaredda? Ie. Mwy o betha i neud? Sicir fwy o fwy o weithgaredde. Byddwn i'n lico gweld fwy o fel grwpie. Ma' ma'r saunas 'ma, chi 'di gwel' n'w fel y saunas 'ma Sara Traff? O ia.

dwi'm yn gwbo sud i neud o eto fatha achos jyst jyst y fi 'di o it's just me. Ia. So trio ella gweithio efo rywun trio ga'l rwbath on the go. Ond ti 'di neud y peth pwysica a ti 'di mentro a ti 'di cychwyn a ma'r ddau o'noch chi 'di neu' hynna. A swn i'n me'wl bod y cymuneda' 'dych chi'n gweithio yno fo yn ofnadwy o ddiolchgar am hynny achos t'od 'dych chi'n helpu

A wedyn gewch chi ffindo popeth mas fyna. Ie. Fi'n hunan hyrwyddo digonedd, so ie. Ie. Hwnna, hwnna yw'r peth pwysig yfe, hunan hyrwyddo. Ie. Ie. A be' amdanach chdi Gwen? Yym gynnon ni Instagram More Girls Run neu ar TikTok am gynnon ni 'dan ni newydd dechra Girls in Wales hefo dau ffrind rili dda mynd dros Cymru i gyd ffindio llefydd ffab i mynd ie. So more girls run, girls in Wales. Da, wel pob lwc i'r ddau onoch chi. Yym, oce ia, diolch yn fawr iawn unwaith eto. Ond os ydach chi wedi mwynhau'r podlediad yma, peidiwch ag anghofio i'w rhannu hi efo'ch ffrindiau chi. Am fwy o fanylion am llwyddo'n lleol, cerwch draw i'r wefan llwyddo'n lleol ugian pump deg dot cymru. Yy, a hefyd, tanysgrifiwch yy er mwyn peidio colli unrhyw bennod yn y dyfodol. Ond, diolch am ymuno efo ni heddiw 'ma. Tan y tro nesa!